bilindtirîn wêjeya cîhanî de ku tê de hesibandin wek wek asta wê wêjeyî. Gelo ew naveroka wê wek em bibêjin dijwarî bû, waqiî bû yan bêhtirî sîwarî bû, xeyal bêhtir tê de hebû. Ev xwe bû efsane, bû estûre. Lê rastiya wêjeya. Rastî ke heye, padîşahek heye, padîşahekî xwert e, bi gewde ye û mêr e. Ji alî ji kesî naşkê. Weke mesleta çîrokê me niha kurdî. Wextê ku yê çîrokbêj dibêjê ji bo ku xweş bike, lehengiya wî xweş bike, xwert bike, tê sawîrê tê xêtê de.

Siyaset tê de heya dewleteka, oroka, desthilatdara, padîşaheka lê hingî xwe dibînê û xwe bi xwedê ve jî girdê û dibêje divê ez nemirim jî. Û felsefek niha o pirsek felsefek xwezî min berseva felsefeyê de bana. Felsefek di vê destanê de ya felsefek herî kûr û dûr e ji hemû aliyeva. Mînak, ê stemkar Dawiya stemkariya xwe divê şiyar bibê vegerê stemkariya xwe. Ji xwe de vegera piştî geşteya xwe pêk anî û vegera hak ez stemkar bûm min qîzê milet heşa ji xwe re berdabûn. Heta stemkarkî herî mezlim weke weke ze hak Belê ji xwe ev mijara heye ev ê pirsê bikin li ser wê yekê. Di alîkî de jî wextê got rola jinê dê xuya kirin felsefa herî mezin mêr nikarin bi rola jinê rabî nikarin rabî û mêr felsefiye meşîneta mêr di lehengiyê de cana bêzrava bazê mînak nêçîrvan nêçîrvan dema ku wê wê evîndara jin dibê ji perestgeha eştarî dibê ji bo enkîdo bixapênê na ew ji natirsê çima baweriyayê wê heye bilaşê wê heye Rola û bendora wê heye. Wextê ku ew êj nêçîrvan çav enkîlo dikê tê ser ki heniyê yê nêçîrvan cih dijê baz didê. Diravê diçê ya jin bi bi tara baz de tu tirsê ez natirsim. Û wê kesayeta xwe rola xwe pêk tênê. Bûra mamoste ana birkî di wir de wexta nêçîrvan birkî dibêjê dibêjê wê wê jinê wê keçê dibê laşê xwe yê bedew tê pêşî enkîdo bike û bi xwe ji ji wehca weke dibêjê ji Ji wê xweşikbûna bedewiya laşê te wê wê sist bê e belkî em e ewlo. Ev jî felsefe ya mamosta. Felsefe yanî mêr ê sîrê wê diyardê ya, wê zahîrê ya. Mêr çi qas xwe bibîne ev jî felsefî ya. Yanî her ji jinê re xwe kêm dike. Çima xwe kêm dike? Bedewbûna wê, nazikbûna wê û dîtina wê na. Û ew ew enkîdoya ku herî xurt û hê hê pirs pê ve ya. Hê mîna mîna ajala ya. û kezî wî dirêjin mînaye jinana û bi sirnge û bedena û dema ku tê ji dûr ve çax vê jine dike kesî xwe li ber nedigirt. Mamoste bi rastî ev ya pirsek min nivîsand ji doktor re em ê jixwe wek wek destan weka wek ew bêhtirîn weka te gotî bêhtirî sawîr tê de heye na ne bêhtir jî warî ye. Belê a û ez ê ya Xeber Nuh jî behs kim felsefayê ne ew got. Deka bêj. Wextê ku dawiya geşteya xwe rehla xwe Sîdarê gotiye Sîdorê. Ev xwe sîdara ya ya ya ya keça meyxanê keça meyxanê dibêje Gilgamiş her cem otne piştîn piştîm yanî pêxember Nuh her ew ê ji te re çareseriya te pêk ênî. Wextê digihiyê de diçe cem jê dipirsê bêje ka ez naxwazim bimirim. Di jiyanê de bê. Pêxember Nuh çi wî qayîl dike her her qayîl nabê. Bêje ka ez ê ji te re razeyekê sirekê bêjim. Dibêje gelgamiş. Dibêje ez jî xudawend arî min kir û li milet hata xezebê. Milet hata xezebê û milet hemû talan kir xeniq fetisan de avê de û gemiyek Min çê kir û ji bo xatirê ku ez biya Xuda û ez weka weka kolekî ebdekî Xwedê me ez jî. Ez pêxember im jî lê ez ne Xuda me. Tu jî nabî Xwedê. Ew gemî min çê kir û.